I have decided to follow Jesus. my naija pipo dis one na pidgin news tori and na me man about town na im dey yarn so we don do our ogbonge research e come find out of fifteen ogbonge naija celeb wey hush puppy don make verse in two thousand and seventeen go reach twenty twenty

davido beef wit hushpuppi start in march twelve on sunday twenty seventeen afta wey hushpuppi go spend eleven point five million naira on top one nightclub for lagos come post di receipt on top social media na so e come throw bad mouth take give davido say because davido go di club on friday ten twenty seventeen go buy plenty plenty drinks as im wan use im atm card take pay di thing no come work. davido come come out on top social media come show im bank statement and receipt wey be say im spend one hundred and thirty million naira for things wey be say im buy. But later, Davido and Hush Puppy come become ogbonge friends. So Hush Puppy, I love you. I love Bagan. even Hush Puppy even go Davido brother wedding oh, for Dubai. The next person na OAP OC. After wey Hush Puppy come out to come make mouth say him spend 11.5 million naira for inside one night club for Lagos, OC come come out on top social media come tell Hush Puppy say him don dey spend money pass the money wey him sell him kidney o. But Hush Puppy no reply am. ogo okoye na di next pesin us papi throw bad mouth today give di ogbonge actress wey be ogo okoye 2017 afta wey ogo okoye go post picture of two small dogs dem wey no be her own us papi come snap picture with plenty dollar wey e hold for hand to come post am on top social media come dey yarn say no be di kind of aunty dem wey be say dem dey borrow tip pictures dey post on top social media casey limpopo na di next pesin afta wey casey post picture of plenty dollar on top social media wey pipo dey yarn say no bin get di money wey dey for inside di picture but later hotspot bin come throw bad mouth to take give casey o wey make casey come para come provoke o on top social media come call efcc say make dem come torchlight hushpuppi make dem know where he for take get the money o but hushpuppi come come out again come fire against casey come yarn say e be like say casey dey vex o say because he no give am the picture wey he hold dollar plenty

come give Hush Puppy nickname as Wash Puppy. Phyno na the next celeb. For inside 2017, Phyno follow for the popular musicians the way Hush Puppy call say dem dey wear fake things. But Phyno come come out come reply and say Hush Puppy na mad cow wey wan popular by force. Hush Puppy come come out come give am bad mouth. NY na the next celeb. The popular ogbonge Naija comedian follow Hush Puppy take throw bad mouth o. The bad matter start after the Merryman producer show picture of where he carry Gucci bag. Contact Hush Puppy on top Instagram, con yarn. Say make Hush Puppy come check the Gucci bag when he carry, if na real or fake, make him mind for rest. But Hush Puppy come come out, come reply. Say my kind of person, not be for everybody. o. Na so my reply, not be for everybody. Classic Baji. di instagram username wey be classic badge yarn on top instagram say e good to make pipo dey invest dia money and no be to dey lick fake life on top instagram or con dey buy gucci shoe everybody know say na hush puppy na intro wey dis world take give but later hush puppy party wey be muffa con come out con comment under di post to come fire batman to take give hush puppy di next person na cubana chief priest dis film start between di imo club manager and hush puppy for inside early 2019 like we hear say two of dem na padi before dem come later come break up cubana chief priest come out come yarn on top social media dey accuse hush puppy say make him stop to dey lie say him buy new bentley bentiaga and rolls royce to celebrate valentine february 2019 but hush puppy come come out to come fire am back as him post two pictures of rolls royce key wey dey write him name re hush puppy to show say na him buy am but cubana chief priest dey come yarn say make hush puppy post the receipt to show say na him really buy am. Sade Ladipo Sade Ladipo post on top social media as him fire Hush Puppy after when him come throw bad man take give Busola Dakolo. Hush Puppy yarn for inside one video wey him post for Insta story. Come say Nigerian celebrity dem just carry the rape matter between Busola Dakolo against Pastor Foto Oyinbo even if say she no even get ogbonge evidence. But dem no fit even do anything about the xenophobia attack wey dey happen for inside south africa wey be say dem dey brutalize plenty nigerians. another celebrity wey fire hush puppy na tuface idibia tuface idibia don throway bad mouth to give hush puppy as im call nigerian celebrity dem say dem no fit put mouth for the killings wey dey happen for inside south africa but for inside another post wey hush puppy make on top instagram he come continue come dey fire nigerian celeb as dem no yarn about the attack but two baba come come out to come yarn hush puppy say this post wey he make he say e no make sense at all but first say he hail am as he yarn about the xenophobia but di celebrity dem no be di real issue two baba come continue come dey yarn come tell di social media big boy wey be hush puppy say e no get right to attack anybody o because dem no yarn about di killings because e no know wetin dey dia head and e no know wetin dem wan do next. di next celeb na timaya for inside 2019 timaya come out come yarn say some artists dey dey wear fake clothes fake shoe and fake wristwatches na so hush puppy come out come fire timaya back

if, you, if you get my come home or hush your mouth. The next celeb na Zubi Michael. The Nollywood ogbonge actor throway word dey give Hush Puppy for inside one post wey he put on top Instagram come yarn say anybody wey get money come dey try to show say he get money say the person poor mentally physically and spiritually say because people wey get money say dem no dey make noise he come yarn say the social media big boy money say e no pure at all o But before Hush Puppy go get time to reply, he call Oba for Dubai, come arrest am. This na Pidgin News Network and na me man about an MC Nehi na im dey yarn so. Make una get better day.